Għar-rokna li jmiss, iltqajna ma' Doctor Olvin Vella, li jgħarrafna dwar in-nisel ta' lsienna.
Il-Malti huwa djalett storiku tal-Għarbi. Fil-Medju Evu, Malta kienet taħt l-Għarab, f'Malta kien hawn Misilmin, Lhud u Nsara, li lkoll kienu jitkellmu bl-Għarbi dik il-ħabta. Wara t-tkeċċija tal-Misilmin, Malta qabdet triq kulturali oħra, tbegħdet mid-dinja Għarbija u qorbot lejn l-Ewropa tan-Nofsinhar, Sqallija, u mbagħad l-Italja, u ħafna aktar lejnha l-Ingilterra u llum id-dinja tal-Punent. Allura Malta tal-lum ma tagħmilx parti mid-dinja Għarbija, imma għadha titkellem djalett qadim tal-Għarbi. Għalhekk aħna ngħidu Il-Malti huwa l-uniku lingwa Semitika li għadha titħaddem fl-Unjoni Ewropea. L-element grammatikali Għarbi fil-Malti huwa b'saħħtu ħafna. Għandek il-forom verbali, l-għaxar forom, id-diminuttiv, bħal fejn naf jiena, xtajta, jew tfajjel. Dawn huma kollha elementi grammatikali tipikament Għarab. Imma mbagħad ġejna influwenzati mill-grammatika Rumanza u allura għandna diminuttiv ta' busk, il-buskett, u ġuvni, ġuvnott. Fejn jidħol il-vokabularju, l-aktar oqsma bażiċi aktarx illi ssibhom ta' element Għarbi, il-kelma siġra, il-frott, it-tuffieħ. u l-lumi, il-ħaxix, affarijiet li narawhom b'għajnejna u mmissuhom b'idejna, il-ħobż. Imma mbagħad kull darba li navvanzaw, ngħidlek il-bezzun, hemmhekk għandek l-isalli, il-panina, għandek it-Taljan Toskan, is-sandwich, għandek l-Ingliż. Illum il-ġurnata toast ħafna Maltin jgħiduha u meta jgħidu għamilli toast lanqas ikunu jafu li qegħdin jeqilbu bl-Ingliż. Jiena naħseb li toast saret kelma Maltija wkoll. Oriġini Ingliża kemm trid, imma llum saret tagħna. Mhuwiex ġust li niddeskrivu l-Malti bħala djalett Għarbi. Jiena fil-fatt Insejħlu djalett storiku tal-Għarbi, kien xi darba djalett, iva, żgur, imma m'għadux. Illum il-Malti huwa lingwa nazzjonali differenti ħafna mill-Għarbi, li jilqa' fi ħdanu l-element Sqalli, Taljan Toskan u Ingliż. Niftehmu, il-lingwi kollha fihom taħlita ta' elementi ta' self minn lingwi barranin. Ħa nitkellmu ftit fuq l-Ingliż, cake mill-Għarbi. Street, mil-Latin. Piġama, mill-Indjan. Robot, miċ-Ċek. Ħa noqogħdu sejrin l-Ingliż ma jeżistix u jeżistu l-lingwi l-oħra u beautiful fl-Ingliż għaliex nikbuha B-E-A-U mhux għax il-Franċiż jiktibha hekk. Għax dik il-kelma daħlet fl-Ingliż qadim meta il-kelliema ta' skola Ingliżi kienu taħt l-influwenza tal-Franċiż. Hawn Maltin illi jaħbu l-għeruq għarbin tal-sinna, ir-raġuni hija politika. Malta, pajjiż Ewropew, kultura kattolika li normalment ma nassoċjawiex ma' parti mid-dinja li kienet Għarbija. Ir-reġjunijiet matul is-sekli ġabuna f'pożizzjoni lilna li nkunu fuq fruntiera bejn it-Torok, kif jissejħu l-Għarab u Misilmin ta' l-Afrika ta' Fuq, u n-Nofsinhar ta' l-Ewropa, fejn hemm Sqallija, l-Italja u Spanja. Malta, kif nafu, anke meta niċċelebraw, Ġrajjiet bħall-Assedju l-Kbir qegħdin kull darba nfakkru lilna infusna li aħna konna kontrihom, niġġildulhom imma nitkellmu bħalhom.